magwene mm. wa bona ka mogare ga family so eh. o hwetše e le gore go ne le mong ka mo gae mm. ba no tseba gore yena o rea dilo le le ka tlhole bereka ka moka okay sorry yeah eh. le le ka tlhole bereka ka moka um le ana batswadi ba hwetše ba ba kgopela wene e le mong ba motšhaba yena mmere kwa go no chepa le go se dire selo ka molapeng wa tsare wa ela ba motšhaba mm. o setile di-boundary mm. you guys don't love yourselves go ka seta di-boundary Ba sekara ba re nee lelana wa te thaola, nee mokhubo wa o ripa, nee letolo tlo go khunama ka. Wa nkwiša re kera bang? Ka go kwišiša. A re re o se kwa thuša. O seta wa ria wa sega gore I will always help up until here. Ee. Le ge ba ka tiphunya no matter how sad the story is o no ra ke nayo.

a ba patele mnana ba patele di-funeral ba twa patela lena bana ba bona gantši mm. a botša gore man tlogela ntwe mm. ke tlo ria two mountain ke tlo ria ke tlo ya ka maebaneng ke tlo ya kae kae mm. o nkwešiša a ba bano fila gore ngwana rena ba bereka o tshwanetse gore a re riele otherwise o tlo etse e le gore o ja ke batho ka kwa ntle ge e ba soka workshop e serious black parents ba backwardness You can't be here ka 2022 and then have a mind wa Anno Domini. Before Christ. Aowa. O re go- E- e a tshwenyana ntho eo cause o ne o fila like nka re o swantse o tšhela motšhelo mo le wa go tlisitse mo lefase and-e o gotse le gore wa dira Mm. ba ne o go galalela o ka se tswele pele ka selo ko re a re leke gotse le gore o ngwana mošemane ena se nwa mafelelo mara ka gore wa bereka

a ba fora ngwana ka o doctor bene hmm. o tlo re yone tšhelete ntši e kae and le ka ra ba tsebe akere you pay rent wherever you are staying mm. you have a car go na le dilebi gona kwa ba dulang petrolreshe oh. wa tseba ba behavior jela kang ka di-employees wa tseba di-employees a le businessman a ba lebele di-expense tša ga bona ba no lebelela tšhelete e tsenago ba rone e tšhelete ntši ba lebetse rana mmago wa patelwa ka mogana e bane di-expense tša business wa tsa ke tše dintši bane eh, kore e, we have a lot to discuss ka di-black parents mm. tše e leng gore i think they end up eh, e, e, e tla e sefe ke abuse ke mm. nagana le bana ga ba tsebo gore ba dira ba fa fanang ka re you must mm. ena re ka rutana gore it's not a must a ba go owna ngwana bona ba go belela aa ga re ownane mm. ga wa nkere ke a bang owne ke tlo ra ke ga ba ntšhala moya ka tsoga ke rena ba moji mafulong go ka ke le gone ka ge ra thuša a gone le mathata but go santse ba le limit e o e re yago eh. ka le lena le tlhoba maboya ye mm. o tšele your very last cent mm. wa go ja stress go kgwetsa batho ba kolota ntse ja go kolota ba kolotela mang a o tsena ba go balela tsona ka moka nkana the very first day a o ka patela mm. o botse mejang kwa gore o tlo dira ena ba ka dira gona seo ba ba ga enegela o tlo re ya mm. o kgotsana ba sega le kana wa sepela wa bane ya sone se lone o kwane go le pelo ya gago ka yona mm. gore nna ke tlo thuša go kamelela ga etla mm. ba tlo bona plan mm. and they will never again ile o tlo ba tlatsa kore kgwedi nngwe se ka tsa le tšhalete mm. o tlo rekile dijo tse ee a ke ranya ka lebile wa ba le gore la tokologa wa mone mm. ee kae goba wa reka nto ya ntshe mm. kore chat na ke rate o fa motho ya lapiša mm. go tshwana le bana o mone ya tšhalete ya go reka mazimba sekolong wa sa reke mazimba a topa ka magae a ba kry go tsefa o reka a bantšhang dire ngwe mm. o a mo godiša ka ana ntwela ka ana ntwela oh, you think you are spoiling kante wa poela wa kokomoga ee eh, wante o tlo e galala mara a šitše le mogolanyana a le fo secondary o molaetša gore ko go kgeriša boka o ne tlhaloganye motho eo mm-hmm. mm. i think ke rena re theraya o ne o tho go rata go retwa mm. ee aowa rato impressa le go bontšha ee o batsadi ba nyakoso o nyako bangwe retiwa wene ka bana ba gana ka mo lapeng o Gore botsotse nkare- a se a- a se a se ba- ngwanela nako- it's nako- about me nako ngwe ebile a se batswadi Mm. ke wene you want ba go reta ba go praisa yona being the best child amongst these ones gore ba ba bone ka re ba useless Mm. it is you and your competition coming back humbling you Mm, mm. ya go honta Ke- ke two- ke two situations Mm. nako ngwe ke batswadi ba ka fo ba gona so nako ngwe e ka ba mi- Ee. mix ya tsona le wene o ba thuša gore ba go dire gana so and then di-responsibility di a gola Mm. go tla mo le gore o lebala gore kana wene o o encourage marathon wa the best child Mm. ke mokana o tlilile le ba gago bjalo you want to be the best parent mm. to what mm. to your child o lebalang goba the best child ka mo ba best parent o thomo mm. reka diprima e tšeeleng ko go dia tšeeleng ke go ba ba ngwana tele ke nke batswadi ba thomo rawa

gantši gantši a kere ee o kore wa e tlwaetše wa e tlwaetše wa e tlwaetše e ba eno gomme se- go no swana le ngwana o šetše mosentši o Lebel- magetše karate. lebela lebelela go kgoga Mm. it's so difficult for batho go tlogela Mm. but o ikhireithile a sa thoma beng ka re ke temporary situation Mm, a sa kgonege mm. boom leswafo leswafo ke catapokisi Eba? o itse lung cancer le tše ka mo Eh, you drink it today, you start drinking. Ha o ne control over it. Wa wa nwa wa nwa wa nwa go nwa ga gago bjale ha e sa le go nwa ko go tšhela. Sebete sa kokomaga se re dimpa je rengwe lengwe o re. ei Who are you going to blame? nka bo e stopile tabe le yana moga tšhalete stop it ya kwala maga o ka sekula ba tlogela ba swere ke tlala tlogela competition one ko enwa mafelelo o bona nka re go botiago ka re nka re adio a direla ga botsana and then you want to be the best child it's not about being the best child here ke gore ka moga ya go be le flow ya ya go be dijo se ka re ra tlhoka metlhagase se ka go ja go tlhokega di-washing powder re le gona re e ba re re thwetše matogwana ne ya kwala mma ee Mm. Awa, tata e rarišanang gabotse ke rosa wa rena guys